Hmangkip kaa kut ummi Chin miphun hawi dawt hna, na dam dih hnai maw? Tuzaan ka van langhnak hi hika hin tampi online ah van lar ngaimi khattelei CNO, CNDF lobby pawl kan ti lai cu ramleng leimi nih. Ti bantukin CNDF, Chin le Council ralkap nih kah an kan timh ti bantukin. Kipin khi thluak ṭawlnak bantukin thil an tuahmi kha tuzaan ah van chim ta ka duh. Le tuzaan hi thil a dik ning te hin ka chim lai i khattelei khattelei ṭenh ti zong si lem lai lo. Zeiruang tiah cun thil a hmaanmi hi online chungah kan langhter hau cang. Chinnet nih a ṭialmi cu zeitindah a si ti si ahcun CNDF hrangah thlaza camnak, thlaza cam sak cio usih. Chin ralkap CNDF cu Falam khuapi nortu ralkap pawl kham ding in kan um cuahmah lo. Kan hnulei ralkap pahnih nih kah an timh timi kha a chim. Kaan a ṭial le makha kong ka chim lai. Pahnihnak ah VAR ah ralkap an lut timi le hika hin hika hin sen ling timi pa nih hin a catialmi kong ah hin ka han van ṭial ṭhan dih ka duh van chim ṭhan dih ka duh. Amah nih a ṭialmi hi le Michael Van nih ca ṭialmi hi kan ep chun lai i an lih hrokhrawlnak kha mipi nih an van fiannak ding kha nan van fiannak ding kha ka van langhter lai mu. Zeicahtiah cu amah pahnih hi amah Falam uh, KCNO CNDF lei i CNA huatnak le CNA ṭhatlonak deuh le in a ṭial pengmi si caah khan amah pahnih ca ṭialmi ah hin amah pahnih ṭialmi lila hmanh he ai kelhmi si tlar khatte kal khalo timi kha ai zuldawi kholomi si ti kha van langhter ka duh le ka hin uh, Chinnet nih van ṭialmi okay atu hrawng cu uh, CNDF le Waibula le in rak kaimi Chin ralkap Uibu lai in a rak kaimi ralhrang hna kha Chin ralkap hna nih an kham cuahmah lio a si. Cucu ahcun CNDF nih CNDF lei i an ralkap CS pakhat nih a va kal i Victoria camp ah ṭha tein bomb va hel i bawm ding in hmunkhat ral khamṭi ding in an i tim cuahmah, an i tim. Cu lio ahcun CNDF cu ralkap tlawmpal an kal i cu tlawmpal ah anmah ralkap nih cu ahcun ralkap kha cheubang an kal zei kan ti lah kan zia a chuak hoi kan ti lah ma cheubang an kal i cu karlak ahcun ṭihbual ah atu bantukin kan sakhan le kahdoing in a kan tim timi kha thawng an thennak si cucu zeiruang si ti kan sim kan van chim ta lai mu atu CNDF nih ralhrang kham ding khi tlawmpal an i tim i CNA he an tuahṭi cucu ahcun anni nih caan ṭha a lak zau in CDF hual ngo le CDF hual ngo kha a cheu bang kha CDF hual ngo kha tai ngen ah ralkap thazaang bawm ding an kal. Cucun CDF-Holngo kha atu ralhrang Falam Uigbul ah in Falam lei kai ding a rak fuhmi cuahmah kha annih kham ding an kal ve. Cucun ralkap thazaang khattelei CNA thazaang a der ti an theih in CDF-Holngo thazaang a der ti an theih lecang te khan ralkap adang Uigbul ah lei kal ding ai tim lomi ralkap CNDF ralkap hna kha Tibual le zawlte karlak ah kai in ser. Kai in ser mu. Mihi karlak ah khan atu zarh a ra cang nain makha kai in ser. Kai in ser le makha mipi kha heh tiah phaisa an kauh hna. Mipi kha hmu. Zawlte kar le tibual karlak ah khan CNDF nih kaih an ser le mipi kha phaisa an hel hna. Cucu hi tluk i Falam lei Falam lut ding i ralhrang an rak i timh cuahmah lio i CNA le CDF hualngo hiti Chinland Council ralkap hna le anmah CNDF ralkap zong tlawmpal an kal cuahmah lio ah khan annih ralkap a cheukhat nih caanṭha rak lak ah in khattelei an thazaang rak der ti le cang te khan tu bantukin zawl te kal le tibual kal ah khan keih an ser an ser mi pi kha a tangka hi tiang ko hna mit cu amma tu ni cin keih an ser i mipi tangka an koh len mi hna cu langhter duh lo chin net timi ah hin tin caan til nak si mu kanmah tu ka ah kan tim an ti le atu hi hual CDF hualngo nih chuak u an ti mah bantuk in keih nan tu a herh lo i keih hi tluk in ralhrang kan kham cuahmah lio ah nan nih a tel ve lo in mah bantuk thil nan tuah mi cu nan duh lo cun nan chuah lo cun ka daka ahla ti kha si ko ma cucu amma tu nih cun mipi kha am mipi lei kha phun dang an van mer hna i zeitin dah a si ti sia cun si a Chin ralkap nih ka kan tim ti kha atu amma nih an van chim than ni si Le tutan hi uh, CNDF an zia hi uh, khi an zia chuak than kan ti lai maw mualpi ka ding i uh, tu taingin koron lei ka ding kan kal lio mualpi rak ka lio khan nan thei la chu mualpi i ralhrang rak kham lio khan CNA le CDF cheukhat hna hi ralhrang rak tham lio khan zeidah an rak tuah rih ti si ahcun ralkap pahra hlinga hrawng rak thlah i ral hmanh kap duh hua lo an rak um mucu ahcun biu kha tiang rak thlen hna an rak thlen hna i makha khan khaka i ralkap a rak kham i pdf zolen siseh cdf siseh cna siseh chin ralkap chip kha an rak a chuah sual deng makha ruang khan biu kha an rak thlen hna i an rak thlen hna i macu cun an kap an la chuah sual ding ahcun macu an nih cang kir ṭhan i zeidah an rak tuah ti cun CDF hual ngo le CNA ṭem hna fo kha an rak kah hna khan an theih la makha kha si atu hi makha lai i bia makha lai i an lobby pawl nih hete caan rak thlah rihmi si zeidah si ti si ahcun CNA nih kah a kan timh CNA nih Chin Lengkhawngsir ralkap le hualngo nih kan sakhan nam a kan timh ti an rak ti kha. Atu an zia chuak ṭhan cang. Le mi ahhin annih nih an rak ka timhmi umtinak si le a ralrin haumi pakhat cu zeidah a si ti a si cun an lawbi pawl nih ti bantukin ca an thlah caan ahhin kanmah khattelei kam nih hin khattelei kam nih hin kan lungfim hau timi kha ka han mipi hna van i theih kan hna ka duh cun nanmah lei zong nan kuat le nan sining khe kan fiang pah cang zeicah ti si cun mipi thluak an ei mi khua a tuak kho mi mi chimmi lawngte ei zup mi si loin mah pumpak te khua a tuak kho mi nih cun nan catial le nan cathlah mi ah hin kan fiang cang mu le tuten i a ka kah a kan timh nan timi hi kah timh a si lo ralhrang kham cuahmah lio falam lut dingmi rak kham timh cuahmah lio mi nan nih kham lo in tibual kar le zawlte kar lakah kei nan tu mipi phaisa hi tan nan kauh hna i ma cu ngol lu an ti min ha se le nan ngol lo chung kan ka hlai ti mi kha se ko cucah cun namma tu nih khan midang khan nan puh chin hna Nanmah tu nih khan midang nan puh chin hna mu le khe zei kan ti hnga ralhrang tu hi kham ko hna si mah le mah miphun karlak hem buainak he chuahter ding hi a, a tim ti hlah u tha cun a pahnihnak nan zia a zeidah sarih ti si ahcun tai nge ni ralhrang hong kai mi kham a tim lio ah khan Surbung i a ummi hna an kal lio cu mahle ah khan nannih nih kha surbung i ralkap ummi kha nan va zuan hnawh hna kha mu. Nan zia khi ah vei ah atu hi a phunphunnak si cang. Surbung ah khan ṭha tein sian'e nih an i kianh hna i an kal tak hna. Meithal puah mah le mah buainak ṭha lo an ti i an kal. Hrampi zong ṭha tein aa ralbawi te he tonnak tuah lioah na ṭah ham bang bak bia, bia a chimmi kha philh lo hau. Nan lawbi pawl zong hi ṭha tein na chimh hna hau. Zeicahtiah cun mah le mah a kah kan duh lo, Falam kham rak kan bawm u tiah Victoria khem ah ṭha tein nawlnak nan tuah lio in u le nau hmunkhat ah kan ṭanṭi ding si kan ti lio ah mah bantukin mipi harsatnak le mipi tangka hi te zawl te kal le ṭibual kalak kai nan tuah i atu zong te bantukin nan i timh ṭhanmi hi ṭha lo ngai le cu ca cu makha lio caan i mualpi siseh atu taingin siseh makha lio i zeidah nan lobi pawl nih chim rih hoi ti si cun CNA pawl nih a CNF CNA nih ralhrang an van hruai hna ti tiang khan lo kha mipi sinah bia nan thlah rih kha mu Nan thlahmi atu ten ahhin a dik madik lo. Atu zong nan zia chuak ṭhan. Cucacun Chin mipi nih online chungcang nan ṭialmi le ṭha tein mah tein khuatak a tuaktanmi nih cun nan zia kan theih viar cang. Cucacun Ti bantuk in ti ṭhan ko rih si ahcun Chin ralkap si zongah Chin mipi dang zong nih kan ralrin herhmi cu um CNDF, CNO, CNDF nih hin anmah tu nih khattelei in rian an ṭuan an rak i tim i ka ah kan timh ti kha zapi nih hika a rak ngaitu zong nih rak thei u law ti kha van fianter ka duh. A pahnihnak VAR ah SAC ralhrang an phan cang timi kha Ah a dik. A dik kan ti tikah hi var i a tawlei pi a tawlei ah khan va si mu Falam rak kah doh lio i ah Falam ṭekkung rak kah lio i an zamnak var a tawlei khan atu hi an rak kai i khatalei a tu ah khan an phan phoih khat kha mu le Falam cu an lut tiang rih lo luh cu le var an phan timi kha a phan an phan ko i var a tawlei kam khi a sum lei kam ah khan atu hi ralhrang an phan timi kha ka han mipi hna van i theih than hna ka duh a pathumnak ah ka hin senling timi nih ca tialmi hi van van fianter zong ka duh than le CNF CNA-CNF Hayden khi a thi thup in tiah ca ṭialmi hi election kongkau ah hin Falam khuapi lut ding in timhlamhnak ralhrang an ngei ti kha a chim si ahcun hika hin Chinnet pa nih timi cu Chinnet nih Chinnet nih ṭial ṭhanmi cu zeitindah ṭial ṭhan rih kha Kan va zoh law Lairawn mipi hnenah election nai cuahmah thlang ti ka hmu. Si ahcun aho nih dah CNO CNDF a dirpi mi kha vote nan pek la ti kha hi kaan Salai DL Senling na kawi pa Michael Van nih vote pek ding in anih ca lungtling hi nang na tial mi he khin phundang pi si. Le cucah cun nan political dan le nan kalpi dan hi Chin mipi cu a tha lomi si khi apply ding si lo ralhrang kan doh si ahcun doh ko hna si ralhrang kan doh bantuk CNE CNE dohnak hi CNF CNE thlak baknak hi a hrampi a chiah zau i ralhrang doh ding i tup khi phaw a khuh hi a ṭha lo ngaimi si. A caan ah CNA kha kamkhat nan lobby nih CNA kha ralhrang lamsialtu ralhrang dirpitu nan ti khattelei nih vote rak pe u ti hna khi an chim ṭhan hoi. Cucaah cun fian ngai dingmi cu a fian ngai dingmi cu Nan hrampi hi zeidah a si ti si ahcun CNF CNA tu he mah le mah i dohdaltu he nan hrampi si i a dang nan i timhmi pawl cu CNA dohnak le CNF ṭhilhnak dingah khi ti khawhnak dingah phaw nan i sawhmi si. ti hi a fiang. Zeicah ka ti si cun mualpi lio a fiang cang i mualpi ralhrang rak kaimi rak kham lio a fiang cang i atu taingian zong a fiang i atu Weibulah in a rak kaimi ralhrang lio zongah nan zi a fiang cang. Cucu lih awk ṭha lomi si. Cucu a dikmi si. Atu zong nan mipi sin an ti lengmangmi cu nanmah nih CDF hual ngo le sian e ṭep ha phone nan kah lio ah khan nan kah nan kah hna makha can nan na philhter zau i kan hnu lei in kanmah tu CNA le CDF fual ngong nih an kah ti bantuk hna nan mipi sinah ram leng sin zong a tampi nan chim khua a tuak kho dep map mi thluak ngai mi nih hin lung fim cang ding si tuten ah ralhrang do nak ah CNDF Weibulah le nel maw tel an tel an tel ve ko sihmanhsehlaw a kal thlu lomi nih khan atu ṭih bual le zawltek lakah caan ṭha nan lak ṭhanmi hi a poi taktak mi bantuk lungpit nan ngeih ahcun hmailei ah nan lam pihnak sala namah nih nan bei thel Chin mipi sin nan mek ṭhan sual si ahcun CNDF CNO Na mino pawl hna miphun dawtnak le miphun dirkamhnak dingah thisen pek ding i ai timmi nan ralkap hna nun, nunnak a pam. An thisen an nunnak he lente celh ding si lo. Minung nunnak pakhat i zeitluk thla biapit nangmah bawi duh le nangmah lel duh menmen i Mi na ralkap kha lentecelhnak bantuk men nih hmunhma ṭhutnak ruang i lente nai celhmi na si ahcun khá poi ngaimi a si. Ralkap tha zong ralkap hna zong nih theih dingmi cu nan hruaitu nih an i kalpi ning hna ṭhat lo si ahcun vei ah khi kan chuahtak nak ding khi kan rian si. Cucu an lungput le kal ning kha kan zulh peng hna si ahcun hmailei ah Chinram nangmah nunnak ca zong thisen nunnak ca zong tha lomi si caah baya biatak tein an ralkap hna zong nun lung fim za cang e mah bantuk mi thisen le nunnak e liante celhmi hruaitu hna zong nan khi nan zian in ṭhinh za za cang ti kha ka han van chim ka duh tuten ah a donghnak lei ah van chim ṭhan ka duh rimi cu Hantauṭi le kuthilairuun le kahdak cu pehzulh in kalpi peng seh. Kan miphun ralkap hna nih ralhrang zong a nung in an tlaihmi tam ial an um i an nunnak an lakmi hna zong meithal an chuhmi hna zong hriam an chuhmi hna zong tam ial um cang. Cu lawng si loin Taingein ah Taingein tidim in Taingein lei fuh i Kalay myo in Taing in a rak sumi hna zong ralkap an va tong i thazaang an fonh i sitcawng pahnih in atu an kalpi. Taing in lei in ralbawi CNA nih hruainak in atu tiang an kham hna i kahdohnak pehzulh tein an kalpi. A caancaan ah bomb in an kah. a hnai mai in bom na langhmi in minung pakua pahra ti bantuk in nikhat zong ah riamhmi tete zong an um i pehzulh in makha kha kahdohnak kha kal peng ko. Cun atu Waibula lei in kahdohnak zong pehzulh in Chinland ralkap nih an kalpi cuahmah i ana kap peng CNDF zong nih tel ko var in var ah SAC ralhrang an phan cang timi zong kha a dikmi si i atu hi Falam lei fu dingin an kai cuahmah, uh, timlam an ngei cuahmah. Sihmanhsehlaw kan ralkap nih an kham cuahmah, an kham cuahmah ve hna i uh, zeidak an luh lai Pathian sin thlacam kan herh. Cu karlak ah CNDF, CNO, upa hna lentecelhnak ṭhat lo ruangah zawlte kal le ṭihbual karlak ah kai an tuah ṭhan i hmunhma hawi ral an doh karlak ah Hawi, Chinram himnak ding ah an kham cuahmah lio ah annih cu hmunhma le sipuayi bantuk in an kal ṭhatnak ding ah khan an hmunhma kauhnak ding ah lam an rak i sial i atu hi aa mah le mah kahnak zong a chuak lai ti tiang zong anmah, lawng, anmah zong nih an ṭial. Online si zong, an mipi si zong an thenh cuahmah. Hi ahhin hi ralhrang khamnak ding ah anmah nih Falam an hmunhma Chinmi kan khualpi kan khualpi si vemi Falam fuh ding an pelh lio ah khattalei kam in anmah nih caanṭha lak in hmunhma lak an timhmi tu hi ngol usih law, ngol hna usih law ralhrang tu hi Falam khuapi panh dingin a hong penhmi ralhrang tu hi kham ṭi hna usih. Mah le mah thisen a chuahnak ding le hmunhma a cuhnak cu Chinram kan kilven khawh tikah cubuai cungah nunnak liam halo le thisen meithal zun khat me puh halo in kan kal te ding kan si. Sihmanhsehlaw an upa hna hruainak le an upa hna ṭhutden le hmunhma zei dangdang duhnak ruangah atu bantukin uh, kemkip ah hawi ral an doh lio an ralkap hna kha uh, lentecelhnak an hmenmi hna si cucaah cun hi te bantuk hi ralkap a simi zong nih hruaitu simi zong nih mah le mah i dodalnak le mah le mah thisen nunnak a luannak ding hi kan hrialnak dingah hawi hawi i thawhnak ah thawh ve hau si lo hawi ralhrang kham nan ting lio hen kham ve hna si law nan nan um reng kham ve law mi tu ah luat se law cu buai cung ah biaruahnak tu chuak se ti kha ka han van chim kun duh mi si cucah cun lobby pawl zong he nan catial he a thingpa ol tha a share zong he amham madik madik lo ti zong thei lo khin hi ten nan share piak na e adik lo cucah cun bia a hram tak tak nan zulh khawh ṭung nan zulh khawhnak dingah mi hi a biapi ngaimi a si. Online in a gamekip ah a chukcho ah na hlen lengmangmi hna he lobby pawl nih na hlen lengmangmi hna zong he kam khat ah nan lungfim cang lo ṭha. Tuzan a ka zohtu vialte nan cung ka lawm i a donghnak ah kan biafunnak kan chim ka duhmi cu CNO, CNDF lobby pawl nih Chin ralkap CNA hei ti bantuk nih khan kah a kan timh. Chin ralkap phu nih kah a kan timh, a kan kulh an timi kha an lih si, a dik lomi si. Anmah tu nih Uaibula in ralhrang a hong kaimi kham dingah Chin ralkap hna CDF hol ngo siseh, Chin ralkap hna an kal cuahmah lioah

hmunhma an rak kawl ruangah atu bantukin buainak chuah ai timhmi anmah zong an au cuhmah mi si cucaah cun an keih kha nan keih kha chuah tak law i kahdohnak zong um lai lo i ṭha tein rualremnak zong um ko lai mipi hna zong nih hi bantukin ah vai ah chiatnak lei a chuahmi pi mi hi thazaang pi mi si loin ṭhatnak lei i a kalmi tu hi thazaang pe hna usih. Donghnak van pe ṭhan rih ka duhmi cu CNA, CND, uh, CNA, uh, CNF a ṭhawn lo taktak ahcun Chinram hi a him lo i Chinram hi hohmanh ven khawh ding si lo. Pengtlang, ralkap le pengtlang hriamtlai sawsawh cu incun zeitik hmanh ralhrang he kan kham kho lai lo cucaah cun pakhat le pakhat hmunhma a cuhnak le pakhat le pakhat a buainak tu pakhat le pakhat pei ah savo a cuhnak tu a chuak dingmi si cucaah cun CNA CNF, CNA ahhin kan thazaang fun hau silo kan ruahnak zong kan mipum zong ralkap thazaang zong fun hau silo kan Chin miphun hi a him lai i kan Chin miphun hi ai kilveng kho ding mi si ti kha a dongnak man chim ka duh i tuzan ah ka zohtu vialte nan chung kai lawm i tuten ah CNDF lobby pawl nih an cathlah mi hi a dik lo mi si amah tu nih rallam an sial hmasa i cucu an zi an ṭhit lo cun a tiah an ṭhawng hna i amah tu nih hi ti bantukin online ah mipi sinah caan thlahmi si ti kha ka hin van na theihter hna le van chim hmasa ka duh le tuzan a ka zotu hi nan van tam ngai nan cung kai lawm le nan comment tete ka van ral ta lai le cun CNF hi CNDF hi thah dih ding an si cang khi i thah taktak cu vei mah miphun le miphun ke ṭha lo maw Hika hin thangtual lot dai bai u, nangmah le keimah dai ko. Ok, ca ka van ukut lai ee, beng debate online kan tuah la cu. Ok, na ngamh le ngamh lo cu. Sika hin Vanvan CNDF lungput cu ka lung an ka dongh bak ko cang si. Na lung a dongh hlan Chin mipi lungdongh lawng ṭha lo. A zei ruang tiah cun ral hawi doh cuahmah lio i hmunhma le ṭhutnak le zeidah miaknak kan rak hmuh lai ti rak kawl lengmang mi hi Chin mipi ṭha te khuarut mi nih cun a ve ah lungdong lo ong ṭha lo na maw lo nang hi khuaruat kho na si mi chimmi bialu le biahnu le biahmai aa chimcuammi kha a tuaktan khomi na si ti kha a van lang lawm mu chinet pa peng hi a si ko sum phom phom ning o vaya takha lungfim tu he kan chimh ve hau mu ti ahcun tuzaan ah ka dotu vialte nan cung ka lawm e thaizing ah thong thiam zong ṭha tein kan thenh khawh kan i zuam ṭhan hna lai mu chun ṭha mang ṭha din hna u law